gwenge kod nonro mar oboke e kind mamoko. Machiegni madwa tayi nyaka orom kanyo saa ang'wen en an Michael Ochieng'. Nicola Mogajwang' kamoro amora ma intie wan ka kod oboke ariyo ma osedonjonwa gi sani. Wan ka gi Daily Nation kanyakla gi The Standard. Kwang'iyo weche ma okete Modhiany maduong' e obokege wan kanyo gi The Standard ma wiye malo wacho ni Ruto gives to women. Tiende ni chiwo ma ker ma pacho ka migosi William Ruto ochiwo ne joma mine. Alafu Daily Nation kocha bende gima duong' mondiki e tok obokeno en ni pogruok maduong'. e wi NADCO report. Abiro chako kanyo gi Daily Nation, obiro wachni ni oting'o ang'o odiechieng' ma kawuono, bed koda nyaka e giko. Kwang'iyo kanyo ite mokwongo mar Daily Nation, eh, kaka asewacho motelo en ni gima ondik ka maduong' en ni pogruok maduong' e wi NADCO report en ni pogruok koro mienjo kaluwore kod NADCO report ka nyaka sani kweth makwedo piny owacho mar Azimio chich ni riwruogno mar Kenya Kwanza kata sirikal ok oikore mar keto e tim gigo duto mane ondik e NADCO report. Mano ite kanyo mokwongo. Ite mar ariyo, Uh, Rawera moro ni ka wacho ni how I survived Shabab attack at Somalia premises, tiende ni kaka ne otony e monj mane otim gi Al-Shabab, kwethno mokuong' mar Al-Shabab e piny mar Somalia kucho. Monj ma kamano noweyo ka Ng'at achiel owito ngimane ka mamoko bende noyudo hinyruoge maricho e gwenge mag Somalia kucha tok kane omonjgi kod kweth mokuong' mar Al-Shabab. Oite mar ah, oite mar adek kod ang'wen duto pod wuoye e pogruok ma nitiere e NADCO report. Inyalo paro Nyikora Mongajwang', NADCO report nochope mana mar kelo kwe kata kweyo liet mar siasa mane ng'eny eh, kinde mokalo kaluwore kod eh, ng'anyo ma kinde ka kinde, ka kinde mane ichwalo kod riwruogno makwedo piny owacho mar Azimio. Kaluwore kod ng'anyo ma kamago, ne idwaro mondo oket kwe e piny mar Kenya, nomiyo kweth ma kwedo mar piny owacho Azimio kanyakla gi Kenya Kwanza ne oketo kweth moro ka moro mar mondo gibed kanyachiel maneno kaka ginyalo keto kwe e piny Kenya. Kwadhi mbele kanyo en ni gavana ma Meru mano moluor Mwangaza sani koro chako chom kode od bura mar Senate kuma igeno ni odhi temo geng're kaluwore kod liet mar siasa ma be nwang're Meru kono kiwacho ni odhi ting'o musalape kendo Ka otemo wacho ne Senate gimomiyo ok onego thiche oko apisi kaluwore kod timbe maricho mabe osebed ka itude godo e kaunti no ma Meru. E weche mamoko bende kwang'iyo ite mar aboro en ni moluor Raila Amolo Odinga oluongo romo makende kod duond bura mar ODM mar neno kaka onyalo keto kata onyalo duoko liet ma bende nere e duond burano kaluwore kod pogruok ma bende osechako mienjo kaluwore kod wuok mare ma kori chich nonya wuokgo pacho ka kodhi e gwenge mag uh, Addis Ababa kaluwore kod kom ma bende odwaro mar uh, AU. Aite mar ochiko kanyo en ni Iwacho ni ker mar bank ma pacho ka, bank maduong' ma pacho ka mano CBK, gavana uh, mos ahinya, gavana ma CBK iwacho ni koro inyalo piedhi kata inyalo none kod eh, od burano mar senate po nono ni bill kata chikno okal e od bura mar senate koro inyalo luonge mondo obed e mbele senate ka odwoko penjo ma koni kod kocha kotene kod weche mag omenda ma pacho ka. Eh, ok aneno gima ah, mapek ahinya e nation koni. Ok aneno ka weche moko mag orage bende nie iye kanyo. Uh, Nicola Mangajwang' ka ng'e yudo thuolo to inyalo nyiewo mari ibende ing'i ane ni to Daily Nation a wacho nang'o ka an Alidho nyalidha mondo mi siso mar nyiewo oboke mar Nation mondo ing'i iye matut. Adhi e break matin, tok mano adhi duogo kod oboke machielo mar The Standard. Kete mana kanyo kik idhi mabor.

Koro Musa mane owero kiwinjo kowacho ni adonjo peni joyues noywa kadiera oguche janakat ng'ama long'o sana bende omini edi festa gi chambo bende Tom Juma mago osiepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV e girwa masani mwadwa promote. Koro jothurwa te donjuru e Onagi TV, ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma playwa e Luo land. Winjo Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre.
Nyinga en Valentine Anyango Tieno, agal toto, apuoyo tin to gorude, opuko chalori, sandan tin to puo kaki. An e woman rep matiyo Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite u te mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo, my Indian station ma is being run by young people and I want to invite all the young people mondo make sure ni u watch chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live e chuny Onagi TV. Onagi TV. Chuny Onagi TV nitiere Facebook live, gintiere YouTube live and I like this platform because it is a platform my young people biro go to provide a platform for other young people. Watch uru chuny Onagi TV.